נאכן פטירה פון די הייליגע סקלענער רבי זכר צדיק וקדוש לברכה דעם אור ישראל האט זיין אייניקל פארציילט פון ווען ער האט אמאל פארברענגט מיט זיין זיידע און פארציילט די מעשה ס'איז געווען נאכן צווייטן וועלט מלחמה. און א בחור וואס פאר מלחמה איז געווען א וויזשניצער חסיד, נאכן מלחמה נעבעך פון די שוועריקייט פון די מלחמה איז אביסל אוועק געגאנגען פון אידישקייט, און ער איז געווארן א גרויסער שרייבער, און ער איז געגאנגען אין מאנהעטן צו א קאלעדזש זיך צו לערנען, ס'איז געווען איין נאכט ער איז געזעצן אין זיין קאלעדזש צימער מיט זיין חבר, און זיין חבר זאגט אים דו וואוינסט נישט ווייט פון דא אין קראון הייטס,

בינגעלע חכמה גשמיות, נישט קיין ווארט וועגן חסידות, נישט קיין ווארט וועגן אידישקייט, ער איז ארויסגעגאנגען מיט א ווארעמע געפיל צוריק לעמער קאלעדזש, גייט אריבער אפאר חדשים, ס'איז שמחת תורה ביינאכט, און דער חבר זאגט אים נאכאמאל, אפשר גיי מען אריבער צו לעבאוויטש, זאגט ער וואס עפעס, שמחת תורה ביינאכט, וואס האלט דיך מיט שמחת תורה, זאגט ער ניין, חבד, שמחת תורה דא ארום טרינקט ס'איז א מחיה, ער האט פארברענגט, עס איז געשמאק, ער האט נאך געהאט א גוטע געפיל, ער זעצט זיך ארויף אויף די באן. נעבעך נאכאמאל אויף שמחת תורה, ער קומט אן צו סעווען סעווענטי, ער האט געהערט די זינגען, די פארברענגען, ער האט געזען די אויבן איז געווען ביגעלופטן, ער שטופט זיך אזוי אריין אין סעווען סעווענטי פון דערווייטנס, די רבי זעט אים, און די רבי ווייזט אזוי, און די חסידים באמערקן, מען עפנט אויף, און ער קומט גלייך ארויף צום רעבן, די רבי האט אים דערקענט, און די רבי גיט אים שלום עליכם, און ער זאגט שלום עליכם אלי, איך ווייס ביסט א וויזשניצער, ביי אונז אין חבד האט מען געטרינקען שמחת תורה. ביי אייך אין וויזשניץ אויך? זאגט ער, ניין, אבער ביי אונז האט מען געגעבן צו טרינקען א לחיים, א געמאכט לחיים, דער רבי האט גענומען א גלאז פון וואדקע, ער פילט אים אן, ער זאגט, דא, טרינק א לחיים, ער גיבט א טרינק אויס, און ער וויל געבן לחיים, זאגט דער רבי, נאכנישט, ווארט צו, ס'גייט אריבער אפאר מינוט, און דער רבי דרייט זיך אויס אים און ער זאגט, אלי, און וויזשניץ האט מען געגעבן א צווייטע האט מען געטרינקן א צווייטע. זאגט ער, מ'געבן לחיים? יא, טרינק נאך א לחיים. ער פילט מיט א צווייטע כוס, ער טרינקט עס אויס, ער וויל געבן לחיים, דער רבי זאגט נאך נישט. אזוי א דריטע, נאך נישט קיין לחיים. דער רבי זאגט נאך, נאך, נאך אביסעלע. די צימער האט שוין געטאנצט, ער איז שוין געווען בעגעליפן, דער רבי געבט אים א פעדער, ער זאגט נאך די פעדער האט ער שוין גארנישט געדענקט, איין זאך יא, דער רבי האט אים אנגעכאפט די האנט און ער זאגט אים, אלי איך ווינטש דיך זאלסט האבן די כח אנצוהייבן פון דאס ניי, אלי איך ווינטש דיך זאלסט האבן די כח אנצוהייבן פון דאס ניי, ער איז אויף געשטאנען די נעקסטע צופרי ערגעץ אין א צימער אין סעווען סעוועני מ'האט אים געלייגט דארטן שלאפן, און דאס האט אים אנגעהויבן צוריק צוברענגען צוביסלעך איז ער צוריק געקומען צו די דרך השם און דרך התורה. די אייניקל האט פארציילט די מעשה ביי סקולען רבי, און סקולען רבי האט האט זיך גענומען, די אייבערשטער זאל העלפן דו זאלסט האבן די כח אנצוהייבן פון דאס ניי, כמה פעמים וואס די רבי האט געבעטן ער וויל הערן די מעשה פון לובאביטשער רבי נאכאמאל, ווייל דאס איז די ברכה וואס אונז ווינטש מיר זיך, די אייבערשטער זאל אונז העלפן.